croeso nôl i gwasanaeth Clwb 77 arall. Nawr, hon yw'r gwasanaeth olaf yn ein cyfres mae Iesu yn fyw. Os ydych chi'n cofio, wythnos diwethaf, oedd ni wedi gweld bod Iesu wedi danfon yr ysbryd glân. Oedd wedi danfon e i byw yn ein calonau ni, felly bod Iesu gyda ni trwy'r amser. Ond beth digwyddodd wedyn? Wel, chi'n gweld, oedd y pawb oedd yn credu yn Iesu, oedd yn credu mae Iesu yw mab Dyw, wedi dod at ei gilydd i dysgu mwy am y dyn yma, mab Dyw, Iesu. Ac nhw eisiau bod gyda pobl oedd yn credu'r un peth. A dyna'r eglwys gyntaf. Nawr, heddi, mae yna lot fawr o bobl yn meddwl mae'r eglwys, y gair eglwys, yn meddwl yr adeilad lle mae Cristnogion yn mynd ar bore dydd Sul. A mae hwnna'n eitha gywir. Ond beth mae'r eglwys, mae'r gair eglwys yn meddwl yn wir, mae'n meddwl y pobl. A Christnogion, pobl sydd yn credu mewn Iesu, pobl sydd eisiau gwybod mwy am Iesu, a'r pobl sydd yn dod at ei gilydd i bod gyda'r pobl sydd yn credu'r un peth, i, i dysgu am Dyw, am Iesu, ac i, i foli Dyw, i canu cyneuon, i dysgu mwy, i darllen y Beibl, i gweddio gyda'n gilydd. A dyna beth oedd y pobl ar y pentcos gyntaf yn wneud. Rwy'n dod at ei gilydd i bod gyda'i gilydd. Nawr mae dau fideo bach bach dy fi i dangos beth mae plant heddi yn meddwl. Pam ydyn nhw'n mynd i'r eglwys? A dyma nhw. Rydw i'n hoffi mynd i'r capel oherwydd gallaf weld fy ffrindiau ac cael hwyl wrth dysgu amdano Iesu.
Rydw i'n hoffi mynd i'w capel i dysgu am Duw a cael hwyl gyda fy ffrindiau.
Wel, diolch, Seren a Dylan, am rhannu eich rhesymau dros hoffi mynd i'r capel. A chi'n gwybod, mae'r mae capel yn gallu bod yn lot fawr o hwyl, achos mae pobl uh, sydd yn credu'r un peth yn dod at ei gilydd, a bod ni gyd yn dod i fod yn ffrindiau wedyn. Awn ni'n cael hwyl, achos yy dwi'n rhedeg clybiau plant a clybiau ieuenctid, a ni'n cael lot fawr o hwyl ac yn chwarae, e, chwarae gemau, ni'n rhedeg o gwmpas, ni'n cael cystadlaethau, a mae ni'n cael lot fawr o hwyl wrth dysgu am Iesu a canu a gweddio a darllen y Beibl. Ond mae Iesu'n dweud bod Bydd pawb yn gwybod bod e dal yn fyw wrth iddyn nhw gweld y pethau da mae'r eglwys yn wneud yn y cymuned. A mae'r eglwysi yng Nghaerffili yn wneud pethau da yn y cymuned. Falle chi wedi gweld rhywbeth maen nhw'n wneud. Mae yna ma ne banciau bwyd, lle os ydych chi angen bwyd, chi'n gallu mynd i cael bwyd. Mae yna, mae yna mwy nag un banc bwyd yng Nghaerffili, yn eglwysi yng Nghaerffili. Mae yna beth maen nhw'n galw street pastors, a maen nhw'n pobl sydd yn mynd allan ar y strydoedd yn y nos i cadw'r strydoedd yn saff. Mae yna um, projects sydd yn, uh, sydd yn helpu pobl sydd heb tai, sydd yn byw ar y strydoedd. i, i rhoi e, dillad a bwyd iddyn nhw. A wedyn, mae Clwb 77, ffrindiau fi sydd yn Clwb 77, ni'n mynd mewn i ysgolion i wneud pethau fel hyn. Um, dyn ni'n mynd mewn i ysgolion i helpu gyda darllen. Um, mae yna grwpiau lles, dyn ni'n gwneud grwpiau lles yn ysgolion. Ac ni'n gwneud clybiau amser cinio hefyd. A dyn ni'n cael lot fawr o hwyl. A chi'n gwybod beth? Mae hyn fel capel hefyd. Achos dyn ni'n dysgu am Iesu, um, dyn ni'n mynd i gweddio mewn eiliad, um, dyn ni'n mynd i cael can, a ni'n dod at ei gilydd i wneud y pethau yma. Felly mae hyn fel capel hefyd. Felly, Nid jest yr adeilad yw'r eglwys, ond y pobl. Pobl sydd yn credu mewn Iesu. Nawr, dwi'n mynd i'n gweddio, a wedyn, os ydych chi eisiau gwneud gweddi fi, gweddi chi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Gweddiwn. Arglwydd Duw, diolch bod Ti wedi danfon yr Ysbryd Glân i byw ynddo ni. Diolch am yr Eglwys, am y pobl sydd yn neud pethau da yn y cymuned. Jyst yn gofyn i Ti edrych ar ôl yr y plant sydd yn gwylio'r gwasanaeth yma. yn cadw nhw'n saff dros hanner tymor, felly bod nhw'n dod nôl yn barod am tymor yr haf. Diolch i ti yn enw'r Iesu. Amen. Nawr, Bydd ni'n gweld chi ar ôl hanner y tymor, felly cadwch yn saff, Ewch i cael lot fawr o hwyl, gobeithio bydd y tywydd yn neis bod chi'n gallu mynd allan a cadw'n saff a bydd ni'n gweld chi ar ôl hanner tymor. Hwyl!